Reit, stori fawr yr wythnos, Ryan Giggs. Ie wir, yym a t'mod ydi Toshack yn mynd i ffonio fo neu beidio, pwy a ŵyr. Ond yy be' swn i'n poeni amdano fo fwy ar y funud ydi be' ma' Alex Ferguson 'di ddeud. Yym o'dd 'i ymateb o pan nath o glwad am y stori 'ma 'di dod allan yn y Western Mail yym o'dd o'n deud na dwi'm yn me'wl bo' hynna'n mynd i ddigwydd yy ma' raid bod yy Ryan druan 'di ca'l moment wan yn hyd yn oed awgrymu'r fath beth. Yym ond Be' sy'n ddiddorol 'wan wrth gwrs, ma'r sefyllfa ma' Ryan Giggs yno fo 'wan yn wahanol iawn i'r un o'dd o yno fo dair blynadd yn ôl pan nath o benderfynu stopio chwarae i Gymru er mwyn gallu hwyhau 'i yrfa fo efo Man U. Yym, rŵan, mae'n 36, ma' gynno fo gontract efo United am jyst dros flwyddyn arall tan yy mis Mehefin 2011. A mae o'n gwbo erbyn hyn, wel, 'di o'm yn mynd i fod yn chwara am lot hirach na hynny beth bynnag. Naci. Yym, felly, sgynno fo erbyn hyn ddim lot i golli. drwy fynd yn ôl ella i chwarae i Gymru. Ac wrth gwrs, yr un peth sy gynno fo'r goll, mae o 'di yn ei yrfa ddisglair o, mae 'di ennill bob dim efo United ddwywaith, yym, ond 'di o rioed wedi cael chwarae yn un o'r pencampwriaethau mawr yma wrth gwrs, yn y rowndiau terfynol. Yym, ac ella bod o'n sylweddoli wan, t'mo', wel, mae yna lot o chwaraewyr ifanc fama gin Toshack, yy, os swn i'n mynd ôl i'w canol nhw, ella bod yna un cyfle i fi gael disgleirio yy o flaen llygad y byd eto 'lly. A mae yym y syniad yma o chwarae Yy in an emergency 'lly mewn argyfwng. Wel ma' Van der Sar sydd efo yym yy Iawn. gigs yn United wrth gwrs wedi gneud hynny felly pwy a ŵyr 'te? Pwy a ŵyr? Pwy a ŵyr? Reit 'ta, gêm heddiw 'ma, dim symud i fod yn gêm fawr oherwydd y gêm fawr drodd i Burnley yn erbyn Blackburn swn i'n deud. Ma' Blackburn ar y blaen yn un i ddim gyda llaw, David Dunn yn sgorio. Ond Lerpwl yn erbyn Sunderland heddiw 'ma, mae'n gêm fowr i Lerpwl dydi? Yym wel ma' bob gêm erbyn hyn yn gêm fawr i Lerpwl ac yn enwedig felly i Rafa Benitez gan bod o wedi garantio, neu grantu, yn gynharach yn y tymor bod Lerpwl yn mynd i orffen yn bedwerydd. Yym, a ond t'mod, yy, mae gin Sunderland chwaraewyr da iawn yn y lle yn y blaen. Wel, t'mod, pobl fatha Bent er enghraifft, Darren Bent sgorio un gol ar hugain y tymor yma, a mae gynno fo record dda iawn yn erbyn y timau mawr. Yy, mae 'di chwarae chwech gêm yn erbyn y Big Four, fel maen nhw'n cael eu galw tymor yma, a mae 'di sgorio mewn pump o heini. Felly fydd o yn beryg i Lerpwl p'nawn 'ma. Problem fawr Sunderland ydy, maen nhw yn uffernol o wael pan maen nhw'n chwarae oddi cartra'. Dyn nhw'm 'di ennill yn y gynghrair oddi cartra' ers penwythnos cynta'r tymor. Dyn nhw'm 'di ennill yn Anfield ers dros chwarter canrif. Mil naw wyth tri. Yn union, dyn nhw'm 'di sgorio yn y pump gêm dwytha'. Re- record wael dydi?
O mae yn wael. Mae bron iawn mor wael â tri mis a diwrnod. Aw! Funny. Brilliant, brilliant o Wei. Yym, nawr, d- dwi'm yn meddwl bod ni'n sgorio yn Lerpwl ers yy cyn i'r gân yna ddod allan, t'mo' ma' hynna'n blynyddoedd yn ôl 'wan. Ond yym, na, ond ar y llaw arall, Lerpwl, maen nhw 'di cael Problemau tymor yma yn amlwg, yym, ond mae'r rhan fwyaf o'u trallodion nhw, 'na chdi air da, yym, wedi digwydd oddi cartra'. Yym, mae ganddyn nhw record reit dda yn Anfield, maen nhw wedi ennill saith gêm gynghrair o'r bron yna. Felly, pnawn 'ma, er ti byth yn gwybod efo Lerpwl, nagwyt? Yym, ond fysa chdi 'di ennill. Maen nhw'n dda adra 'fyd, dydyn? Wel, yn union, ond ti byth yn gwybod, ond 'swn i, oherwydd bod nhw yn dda adra, 'swn i'n deud pnawn 'ma na nhw ydi'r ffefrynnau. Mi ddylen nhw ennill, 'wan. Dylen nhw ennill. Reit ta, yr uwch gynghrair. Um, pwy, pwy sy'n gorffen yn bedwerydd? Mae'n fwy o sôn, mwy o lai, ond pwy sy'n gorffen yn bedwerydd? Os yw'n mynd i lle um, gyngrair? O, dwi'n cytuno fyna, dweud y gwir. Um, so, Mae'r ras am y teitl yn yr uwch gyngrair tymor yma yr un mwyaf exciting dwi'n gofio mewn tymhora tymhora mae yna dri hmm. tîm fel ti'n gweld fanna dal i fod yn y ras ond fel ti'n dweud beth sy'n dda mae gen ti'r ail ras yma hefyd dwi'n dim rhyw ddau dîm sy'n pwysio mewn pedwerydd lle mae gen ti bedwar tîm Yym, a ti'n gweld yn fama, 'wan, bod Tottenham 'di ennill ddoe, ma' nhw bump pwynt ar y blaen i Man City, felly mae'r bwysau mawr arnyn nhw i ennill nos fory. Ma' nhw saith pwynt ar y blaen i Lerpwl, pwysau mawr arnyn nhw ennill. Felly, mae'n grêt gweld bod 'na fwy na un ras yn mynd ymlaen tua top y gynghrair. A hyd yn oed tu ôl i hynny, gen ti dimau yy fel Birmingham, sydd, t'wod, dyla nhw fod yn neud yn dda. Everton, wythfed. Wel, ma' nhw o'r diwedd 'di dechrau chwarae, do. Do, diwedd. Sa nhw 'di dechrau tymor yn well, wel, ella 'sa 'na bump tîm yn y ras am y Pencampwriaeth Lle, ti'm yn gwbod? A, symud ymlaen i gêm fawr y diwrnod heddiw 'ma. Um, ond yng Nghymru, beth bynnag, Seinti Newydd yn ebyn Llanelli, mae'n syth rôl uned 5 gyda llaw. Mae'n dyn ar y top na, dydy? Mae'n dyn, ond um, er na Seinti Newydd sy'n ar y blaen, um, dwi'n recno ar y funud fel mae'n sefyll a Llanelli ydy'r ffefrynnau, jes achos bod gen nhw dair gem o'n llaw, pedwar mm. pwynt maen nhw tu ôl, a sy'n nhw'n cael canlyniad heddiw yn ebyn y Seintiau Newydd, ond so, maen nhw bwynt tu ôl efo, dal efo tair gem o'n llaw, wel, maen nhw'n gorau bod yn ffefrynnau, er bod gen nhw lot o gems i chwarae, mewn cyfnod byr iawn o amser. Yym, ond wedi deud hynny, 'di Seintiau Newydd heb golli adra trwy'r tymor, yy, a ddaru nhw ennill yn Step yn Heath o ddwy gol i ddim cyn 'Dolig'. Do, gynharach yn y tymor, do. Felly, mae'n bosib na Seintiau Newydd ydy y ffefrynnau heddiw. Ie, ond 'swn i'n deud na Seintiau Newydd sy'n mynd i fynd â hi, achos mae rhaid iddyn nhw ennill. Ond cofiwch bod y gêm yn fyw ar S4C yn syth ar ôl uned pump heddiw 'ma. Diolch yn fawr iawn i Meilir Emrys. Siŵr.